Алетдин нәрсә диде? Кич белән гергерләргә кер диде. Килдеңме? Килдем. Нигә алай булгач мин чакырттым? Шулай булгач, син үзең килгән була бит. Миңа берегез дә кирәк түгел. Сезнең эшегезгә дә мин кирәк. Үринә кирәк. Оп, ана! Микуш! Син дә мондамыни? Сиңа да үрелмә кирәкмени? Хәзер, хәзер чакырабыз! Хәтернә! Хәтернә! Ә сез, егетләр? Иске киемнәрне киим инде! Килер! Ә сез, егетләр? Репетиция астырыгыз. Репетиция? Нәрсә ул? Һәр берегезнең җаусылары килдеме? Килде. Берсенә дә отказ бирмәдем. Әүвәлге җылаларга туры китереп, яхшы итеп сөйләштеләр. Ә хәзер ярышасыз бер-берегез белән. Ничек ярышабыз соң? Бәшки кият. Әйтермен ничек икән. Ярыш була. Кем җиңә, кысма була. Андый җолай җук! Син монда каян килдең әле? Үзем килдем әле менә. Андый җолай җук! Сездә булмаса, бездә бар. Сез керәшеннәр түгелмени? Андый җола җук! Интектермә минем Микушны! Алып кит! Алып кит Микушыңны! Китмим! Алып китмим! Андый җола җук! Җук андый җола җук, Гөлидәй. Ярыштыра торган җола җук. Яграк, син нәрсә белер белмәс, керәшәсең килмимени Микуш белән? Курыктыңмыни? Ә, керәшергәмени? Алайса бар андый җола! Кычкырма җабала, җук андый җыла, җук! Ышанмасагыз, Әүдәки белән Палыйны алып килегез. Алар да әйтер, андый җыла бездә булмаган. Әүдәки дисеңме ни, Палый дисеңме? Әле кияүләр, тиз генә алып килегез әле. Мин алып килмим. Эш китә. Мин җалынмыйм. Килмәсәң килмә.

Кызыма ни булган? Катнашмыйм мин синең уеныңда. Мин уйнамыйм. Ник кидерттегесең бу киемнәрне? Алар безнең киемнәр булган. Исеңә төшерер өчен шул киемнәрне киеп, кияүгә бер чыккач, ирең белән аерылышмыйча яшәр өчен. Мына апаларың тыңламады, кимәделәр. Ә хәзер ирсез бала үстерәләр. Ишетәсеңме, ирсез бала үстерәләр. Тагы бер тапкыр әйтәм, ирсез бала үстерәләр. Сез тапкан кияүгә барып шыкмый. Баштан табыйк әле. Аннары карарбыз. Артыгын кыласың, кыланасың, кыр-гыр иде.

Ә-ә-ә, бездән башка гынамы? Җуганы җула, җук. Нинди җылы сөйлисез Гергерей? Менә Гергерей уйлап чыгарган җола дим. Элекеге җола ди. Менә шушы малайларны керәштереп ярыштырырга җыена. Әйдәле, элеке булганмы ул кыз өчен ярышу, ә?

Инде хәзер нишлим? Кызым бит берәү генә. Нәрсә сине сез анда? Миңа да әйтеп сидәгез. Андый җыла юк, кыз яныштыра торган җыла юк. Алыйта, кил әле, утыр әле шунда, утыр әле. Яхшылап тыңла әле. Сез яучылаган кыз берәү генә. Ишетәсең, берәү генә. Ә җегетләр ишәү, ишәү ала. Менә шуның өчен мин аларны ярыштырам. Кем җиңе, кызым шуңа була. Андый җола юк. Булгандыр, булгандыр, туктале. Минем кәтергә шулай кереп калган күп. Кызлар өчен сугышканнар да була әле.

Эй, җөрисез дә инде, ә? Син дә җөрисең әле. Таня, син кем әле? Ярый, башлыйбыз. Түтиләр, сез дә яхшылап карап торыгыз. Йә, кемнән башлыйбыз? Миндән инде Григоридәй. Йә, җегетләр, кайсыгыз чыга? Аяк чалма. Сиңа аяк чалып торамы, мәшки?

Җавабак син җырла давай. Гөлпинә, тик кенә тор син, яме? Ябырам, әйдә. Әлә җырламас дип беләсезме? Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Уенның да ямен тапмыйм, ни булды белмим. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемне януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемне януларын аңламыйсыз. Карале, бер дә уйламаган идем. Барырдык, ничего гына сөйлисез икән бит. Давай, булган булган, дип тә күрсәтегез.